Onuafoɔ, mesan nso ma wo akwaaba de wo ka dwumadi yi ho. Wɔ nnawɔtwe a ɛtwaam mu no, me ne wo hyɛɛ adesua bi ase, borɔfo kasa mu no yɛfrɛ no sɛ Christians Are Losing the Battle, na yɛgyinaa yɛn adesua no wɔ Joshua chapter seven, na yɛbɛhu yie sɛ wodan w'ani na wohwɛ Apam Dadaa no mu a, ɛnnɛ yi sɛ Akristofoɔ no, yɛatwerɛ de ato hɔ de ama yɛn sɛ adesua. Ɛnde na ɛkyerɛ yɛn sɛ yebetumi anya adesua bebree wɔ Apam Dadae no mu. Josua chapter seven kasa de fa ɔko a Israel ne ɔman a yɛfrɛ no sɛ Ai koeɛ, na Israelfoɔ dii nkoguo kɛseɛ paa. Wɔ Apam Dadae mu no, yɛbɛhunu yie sɛ yɛn nso yɛgyina ɔpono a ɛyɛ honhom mu ɔko no. Na sɛdeɛ Israelfoɔ yɛɛ mfomsoɔ wɔ w'akodie mu no, saa ara pɛpɛɛpɛ na yɛn nso yɛhunu yie sɛ, ɛnnɛ yi, yɛn nso yɛreyɛ mfomsoɔ wɔ yɛn akodie mu. Enti ɛnnɛ, yɛreba abɛhwɛ nneɛma ahodoɔ mmienu a ɛnam so na ɛma ɔman Israel di nkoguo wɔ w'akodie no mu, na yɛwie a, yɛabisa yɛn ho sɛ, Ɛnyɛ saa mfomsoɔ no ara bi na ɛnnɛ yɛn nso yɛwee a ɛde yɛn kɔ nkoguo die mu anaa? Dwumadie no din de Life Changing Pulpit. So w'ani gye ho a, bɔ mmɔden sɛ Facebook wobɛ like yɛn page no, na adesua yi nso, bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi ahyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛtumi aka bi. So nnawɔtwe a ɛtwaa mu no, me ne wo hwɛɛ, na adeɛ baako a yɛhunu yie sɛ ɛde nkuguo brɛ ɔman Israel yɛ bɔne. Nnipa baako na ɛkɔyɛɛ mfomsoɔ, ɛna nsunsuansoɔ no baa ɔman mu no nyinaa so. Yesua eyi no, yebehu yiye sɛ, ɛnnɛ yi honhom mu akodeɛ yɛn nso yedi. Yɛn nso, nipa baako anaa nnipa kakraa bi mfomso a wɔbɛyɔ no, ebetumi de nkuguo kɛseɛ de abrɛ asafo mu no nyinaa wɔ yɛn akodie mu. Na wɔ ɔman Israel fam no, wɔ ɛberɛ a wɔdii nkuguo no wieeɛ na wɔwiee mu no, wɔbehunu yiye sɛ aberanteɛ bi a yɛfrɛ no sɛ Akan na wadi saa bɔne no. Na mepɛ sɛ me ne wo hwɛ the content of his confession wɔ ɛberɛ a aberanteɛ no reyɛ deɛ moka no, nnoɔma ahodoɔ bi a ɔkaeɛ. Bue wo Bible no kɔ Joshua chapter seven verse number nineteen to twenty one na yɛnkyɛ Onyankopɔn asɛm. Ɔhɔ kenkan sɛ, Now Joshua said to Achan, My son, I beg you, give glory to the Lord God of Israel, and make confession to him, and tell me now what you have done.

And there they are, hidden in the earth in the midst of my tent, with the silver under with. Asɛm a Josua kae ne sɛ, Me nua Akan, bɔ mmɔden na hyɛ Onyankopɔn anuonyam, na pae mu ka deɛ woayɔ nyinaa kyerɛ yɛn. Ɛmfa biribiara nsie yɛn. Ɛnna Akan bɛka sɛ, Josua, mayɛ bɔne ampa ara atia Ɔsorosoro Nyankopɔn. Na wɔ ɛberɛ a yɛgu so a yɛredi ako no mu no, mehunuu Babilonfoɔ ataadeɛ fefeefe bi ne agudeɛ ahodoɔ bi, na m'ani bereeɛ, na ɛno na mekɔfaeɛ na mede akɔsie wɔ me ntoma dan no mu. Wo ne nɔpa a wotie me, aha yi yɛhu yie sɛ, mfomsoɔ a Akan yɔɔe ne sɛ, ɔhunii strange garment, mekyerɛ, ananafoɔ ataadeɛ wɔ n'akodie no mu. Atade a yɛanyɔ amfa ammɔ Onyankopɔn ne ne nkurɔfoɔ. Na Akan sɛ, Mehunuiɛ no, oo, m'ani bereeɛ, na mekɔe na mekɔfaaeɛ. Onyankopɔn motie me, ɛnam saa adeɛ a Akan yɔeɛ yi, Onyankopɔn abufuo kɛseɛ sɔree wɔ ɔman no so, na ɛmaa akodie a na ɔman Israel redie no, oo, wɔdii nkoguo wɔ akodie no. Dan w'ani na bra Kristosom mu nnɛ. Wobɛhunu yie sɛ, wɔ yɛn nso yɛn agodie mu no, saa mfomsoɔ no bi na ɛgu so a ɛrekɔ so wɔ Kristosom mu. Na ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛnnɛ ɛde nkuguo nso de brɛ yɛn sɛ Kristofoɔ. Wopɛ sɛ wote yeinom ase? Bio Bible no, kɔ The Book of Colossians chapter number three verse number twelve na yɛntie Onyankopɔn Asɛm. Ɔhɔ kenkan sɛ, Therefore, as God's chosen people, Holy Angelic Love to clothe yourself with compassion, kindness, lowliness of mind, gentleness and patience. Onyankopɔn asɛm ne sɛ, sɛ yɛyɛ Onyankopɔn nkurɔfo a yɛayi yɛn, nkurɔfo a yɛyɛ kronkron, O yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛde ahummɔborɔ, yɛde ayamyie, yɛde ahobrɛaseɛ adwene, yɛde ɔkyɛn anaasɛ abodwokyɛre bɛfira sɛ ntoma. Wo ne no bɔ ntie me. Menam saa ɔkwan yi so rekae mo sɛ, nneɛma a Onyankopɔn Asɛm yi bobɔ so wɔ he? Ɛno na honhom mu no, a constitute Christian apparel. Nneɛma ahodoɔ a wɔ Kristosom mu no, Onyankopɔn de ama yɛn sɛ yɛn nso yɛmfa nsiesie yɛn ho. Nneɛma ahodoɔ a Onyankopɔn agye atom no, sɛ Honhom mu no, wei ne ahofadeɛ a yɛn nso yɛmfa sɛ Akristofoɔ. Ɛnam sɛ yɛn yɛkɔn no nyɛ honam mu deɛ no, kae ho yie sɛ Honhom mu no nso, ahofadeɛ ahodoɔ a Akristofoɔ yɛn nso yɛde siesie yɛn ho no, ɛnyɛ honam mu deɛ, na mmom ɛyɛ Honhom mu deɛ. Na sɛdeɛ Onyankopɔn bɔɔ ɔman Israel kɔkɔ sɛ wɔnto wɔn ho mfiri ɔman Ai agyapadeɛ ho no, saa ara nso na yɛn nso ɛnnɛ yi Onyankopɔn abɔ yɛn kɔkɔ sɛ, yɛn nso Akristofoɔ, yɛnte yɛn ho nso mfiri ahofadeɛ a ɛyɛ wiasefoɔ deɛ no, mekyerɛ ntaadeɛ ahodoɔ a honhom mu wiasefoɔ de fira no, yɛn nso yɛnte yɛn ho mfiri ho.

Onyankopɔn kɔkɔbɔ a ɔde mae ne sɛ, Akristofoɔ, monhwɛ na moannɔ wiase ne nneɛma a ɛwɔ wiase. Na sɛ obi dɔ wiase a, Onyankopɔn dɔ no nni ne mu. Nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa, wɔkyerɛ honam akɔnnɔ, aniwa akɔnnɔ, honam mu ahohoahoa. Bible no sɛ ɛmfiri Agya no, na mmom ɛyɛ wiase deɛ. Sɛ ɛnnɛ, sɛ wohwɛ saa adesua yi a, anaa kɔkɔbɔ a Onyankopɔn de rebɔ yɛn yi a, Sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ ɔman Israel sɛ, Nnoɔma ahodoɔ a ɛwɔ Ai asase so no, they are accursed. Ɛnnɛ yi, yɛn nso yɛbɛka sɛ, wɔ Kristosom mu no, nnoɔma ahodoɔ a ɛwɔ wiase no, they are accursed things. Ɛyɛ nnoɔma a Onyankopɔn mpɛ sɛ yɛn Kristofoɔ yɛde yɛn ho bɛfɔre saa nnoɔma no. Ɛyɛ nnoɔma a ɛsɛ sɛ Kristofoɔ yɛ rejecte, yɛpoɔ. Ɛyɛ nnoɔma a ɛnni sɛ Kristofoɔ possess anaa yɛfa de ba yɛn fie. And egyina hɔ de ma fallen attitudes and characters. Saa ewiase no a Bible ka ho asɛm no, egyina hɔ de ma su ahodoɔ, ɛban ahodoɔ, a saa nneɛma no tɔ sini, na ɛyɛ wiase nneɛma a ɛnni sɛ saa su ne ban no bi no yɛn Akristofoɔ yɛn yɛfa. Ɛno ne yɛn wiase ahofadeɛ a Akristofoɔ ɛtwa sɛ yɛ rejecte na yɛtwe yɛn ho firi ho. Na Ephesians chapter five verse three to four no bobɔɔ nneɛma no bi din, na asɛm a wɔkaeɛ ne sɛ, But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not even be named among you, As is fitting for Saint, neither filthiness nor foolish talking nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Wɔ nneɛma ahodoɔ no a ɛyɛ wiase a Bible no sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri ho no, Ephesians five no ama yɛn bi. Ɔse, Nneɛma a yɛfrɛ no sɛ adwamammɔ, afideyɔ, anibere, saa nneɛma a ɛtete saa, kasa a ɛnyɛ kasa papa, ne nneɛma ahodoɔ a ɛtete saa no nyinaa, yɛn ɛnni sɛ yɛbɔ din wɔ yei ho. Ɛkyerɛ sɛ ɛnni sɛ Akristofoɔ kɔfa na yɛde ba. Wɔ ɔman Israel no, Onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Wei ne nneɛma a wɔntwe wɔn ho mfiri ho, Ɛha yi, yɛn nso, afotu a Onyankopɔn de rebɔ yɛn sɛ enni sɛ saa nneɛma no mpo yɛbɔ din wɔ bi so so no. Adɛn ntira? Efisɛ ɛyɛ wiase deɛ, na enni sɛ afi sofoɔ kɔfa saa nneɛma no na yɛde ba yɛn nkyɛn. Asɛmmisa a yɛgyina Onyankopɔn Asɛm yi so abisa ne sɛ, Ɛnnɛ wodan w'ani na wohwɛ Kristosom mu a, aguamammɔ, afideyɔ, anibere, ne saa nneɛma a ɛtete saa a ɛyɛ wiase ahofadeɛ no, ɛnnɛ yɛnkɔfaa bi mfra yɛn sɛ Onyankopɔn nkurɔfoɔ anaa? Sɛ yɛakɔfa saa nneɛma no bi de afura de a, ɛnneɛ na mekae wɔ sɛ, ɛno na ama Akristofoɔ redi nkoguo, wɔyɛ ko a yɛreko a ɔfa baabi no ɛyɛ battle against sin, ɔko a yɛreko de tia bɔne no, ɛno na ama Akristofoɔ ɛnnɛ yɛredi nkoguo wɔ mu. Akristofoɔ nkae ho no yie sɛ, ɔko ahodoɔ bebree na yɛgyina ano, Na yɛkɔ, yɛkɔ, na ɔfa baabi a yɛgyina no no sɛ, yɛ, yɛgyina ɔko no a yɛreko atia nnoɔma a ɛyɛ unrighteousness. There is a battle between righteousness and unrighteousness. Ɔko rekɔ so. Ɔko a ɛrekɔ so ne sɛ, nnoɔma a ɛyɛ tenenee ne nnoɔma a ɛnyɛ tenenee redi asie. Yɛgyina hɔ de ma nnoɔma a ɛyɛ teneneeyɔ, ɛna wiase nso gyina hɔ de ma nnoɔma a ɛnyɛ teneneeyɔ. Ɛno ne yɛreka kyerɛ wo sɛ, ɛnnɛ wodan w'ani a saa ɔko no a ɛrekɔ so no, Baabi a Kristofo yegyina no ɛnnɛ yedi nto nneɛma a ɛyɛ unrighteousness ɛkɔ nka righteousness in the church, Onyankopɔn asafo no mu no. Nneɛma a ɛntene redi nneɛma a ɛtene yɛn so sɛ Akristofoɔ. Adɛn ntira? Ɛfirisɛ yɛn mu bi sɛdeɛ Akan yɔeɛ Na wɔkɔfaa no wɔ ɔman a ahofadeɛ a na Onyankopɔn nhyɛɛ wɔn saa pɛpɛɛpɛ na wodan wo ho na woba yei mu ɛnnɛ yi a, yɛn nso yɛn mu bi akɔ akɔfa The Garment of Unrighteousness a ɛyɛ ewiase agyapadeɛ na ɛnnɛ yɛn nso yɛde asie wɔ yɛn fie mu na yɛnam so de yɛ Onyankopɔn asafo no bɔne. Enti sɛnea Onyankopɔn bɔɔ Israelfoɔ kɔkɔ no, saa ara nso na ɛnnɛ yi Onyankopɔn abɔ yɛn kɔkɔ. Onanafo a wotie me, me nuabaa, me nuabarima, sɛ ɛnnɛ wode wo ho ahyɛ nneɛma a ɛte sɛyi mu a, ɛnneɛ na menam Onyankopɔn Asɛm yi so rekae wo sɛ, sakyera w'adwene, ɛfiri sɛ saa nneɛma no a woreyɔ no, ɛde wo reyɛ Onyankopɔn asafo no bɔne kɛseɛ papaapa. Na wodan w'ani na wohwɛ Kristosom mu a, yɛn akodeɛ baako a ɛkuta yɛn, Na ɛmu oduro a yɛtumi de di ɔbɔnefoɔ no so nkonim yɛ mpaebɔ. Wɔ yɛn mpaebɔ mu no, Onyankopɔn atu yɛn fo sɛ, mmarima, yɛrebɔ mpaeɛ a, yɛmma nsa a ɛho nteɛ so. Ɛnnɛ, ɛkyerɛ yɛn sɛ, sɛ yɛrebɔ mpaeɛ na yɛma nsa a ɛho teɛ so a, Akristofoɔ, yɛbɛdi anim. Ɛnnɛ yi, wodan w'ani na wohwɛ Onyankopɔn asafo no mu a, yɛn mpaebɔ nyɛ so effective Ɛnni ahoɔden te sɛ deɛ na kane no na ɛteɛ bio. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ, ɛnnɛ, mmarima a yɛdi anim wɔ Onyankopɔn asafo no mu a yɛbɔ mpaeɛ no, yɛmma nsa a ɛho teɛ so bio. Ɛnnɛ, yɛn nso yɛakɔ akɔfa sprain garment. Yɛakɔ akɔfa atadeɛ a ɛyɛ ananafoɔ atadeɛ a ɛyɛ adwamanfotam na yɛn nso yɛde aba abɛsie wɔ yɛn afie mu. Asɔfoɔ de wɔn ho asɛm bi. Asɔre no animfoɔ de wɔn ho asɛm bi, na asafo mma nso de ɛho asɛm bi. Saa nnoɔma ahodoɔ no a Onyankopɔn kaa sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri ho no, ɛno na ɛne nnoɔma a ɛnnɛ yi Akristofoɔ yɛ akɔ akɔfa. Ɛnna awerɛhosɛm ne sɛ, yɛn mu dodoɔ a yɛyɔ saa nnoɔma no, yɛabu yɛn ani agu so, ɛnna ɛnnɛ yɛde yɛn ani akyerɛ nkurɔfoɔ bi sɛ saa nkurɔfoɔ no ne nnoɔma bi a wɔyɔ anaasɛ wɔn na ɛma Onyankopɔn asafo no nkɔ so. Ma yɛn werɛ mfiri yɛn ho sɛ Yɛn nnwuma a yɛrebɔ no na ɛbrɛ Onyankopɔn Honhom no ase wɔ Onyankopɔn asafo no mu. Ɛnnɛ, onua dɔfo, onua baa, onua barima a wosuro tie me, mepɛ sɛ nka ɛnnɛ wokɔ nkotodwe anim a, wotumi pae mu ka kyerɛ wo Nyankopɔn na wosrɛ bɔnefakyɛ. Ɛfiri sɛ, ebia asafo bi a wowɔ mu no, asafo no antumi nkɔ n'anim. Asafo no a aba abɛyɛ standstill no, ɛyɛ wo, wo mfomso a woayɔ, nneɛma no a Onyankopɔn bɔɔ yɛn kɔkɔ Sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri ho na wode wo nsa akoso mu, woakɔfa bi na wode afira no. Saa nneɛma no na ɛnam so a ama ɛnnɛ Onyankopɔn asafo no redi nkoguo. Bio Bible no, kɔ First Timothy chapter number two verse number nine to ten, ɔhɔ kenkan sɛ, In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, Not with braided hair, or gold, or pearls, or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works. Bible no sɛ, Saa ara nso na mmaa nhyɛ ntade a ɛsɛ mfa ani a ɛbu adeɛ nkeka wɔn ho. Ɔse ɛnyɛ gold ho asɛm. Ɛnyɛ ebia ntade a ɛwɔ boɔ anaa ahwempa ho asɛm na wɔka ho asɛm, na mmom nneɔ ntadeɛ anaa nneɛma a mmaa a wɔda nyamesom pa adie no etwa sɛ yɛtumi de siesie yɛn ho. Ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛba honam mu nso a, Onyankopɔn ama yɛn standard a nneɛma a ɛyɛ sususoɔ wɔ yɛn yɛn ntadehyɛ mu, wɔ yɛn ahofadeɛ mu, na ɛberɛ a yɛbɛkɔ atra deɛ Onyankopɔn aka ato hɔ no, Now it means sɛ we are entering the boundary of immorality. Yɛawura bea bi a saa bea no ɛyɛ nneɛma a ɛnyɛ papa wɔ Onyankopɔn anim. Wɔ Proverbs chapter seven verse number ten no, Bible no ma yɛte aseɛ sɛ yɛwɔ ntaadeɛ ahodoɔ bi a Bible no frɛ no sɛ harlot attire, ɛyɛ adwamanfo ɛtam. Na saa nneɛma a ɛtete saa a ɛwɔ wiase a Akristofoɔ de dwuma bi a yɛde yere yɛn ho no, ɛno na Bible no frɛ no sɛ things of the world. Woba asafo no mu a, yɛwɔ mmaa bebree wɔ Onyankopɔn asafo no mu ɛnnɛ a saa ntaadeɛ a Onyankopɔn Asɛm no bɔ yɛn kɔkɔ sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri ho no, ɛno na ɛnnɛ yɛn mmaa no atu agu so Na bebree no a ɛfa na wɔde yɛɛ wɔn no na wɔabu wɔn ani agu ho agu so. Baa asɛm a yɛreka no sɛ, yɛwɔ ntadeɛ bi wɔ wiase a saa ntadeɛ no ɛkɔ de tia Onyankopɔn sususuo a ɔde ama yɛn ɛfa yɛn ntadehyɛm sɛ Akristofoɔ. Na Onyankopɔn ɛka kyerɛɛ ɔman Israel sɛ, Israel, you have been deceived. Na megyina Onyankopɔn asɛm so aka akyerɛ mmaa a ɛwɔ Kristosom mu bebree sɛ, most of them have been deceived. Mma bebree tata da ho. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ wɔakɔ akɔfa ewiase nnoɔma aho, ahonyadeɛ, ahofadeɛ, ɛno na ɛnam so a ɛma akristofoɔ redi nkoguo, yɛ lusu in our moral battle. Ɔko bi a yɛgyina ano sɛ akristofoɔ no, ɛfa bi ne sɛ, there is a war between morality and immorality. Christian Standpoint, Morality and the World in Morality, Akristofoɔ yɛgyina hɔ sɛ yɛbɛko ama nnoɔma bi a ɛyɛ papa ɛna wiase nso reko sɛ wɔn nso wɔde nnoɔma a ɛyɛ bɔne bɛwura asafo no mu. Ɛnna wɔ ɛba yɛn ho seesei mu sɛ Akristofoɔ a, we are losing the battle. Yɛ yɛn ti nkukuo wɔ saa ɔko no ho. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ yɛn mmaa bi ntaadeɛ a wɔhyɛ no nam so reka asɛmpakafoɔ bebree ano tom. Ntaadeɛ ahodoɔ bi a na anka ɛwɔ wiase a anka aka no na anka ɛyɛ poɔ a na anka ɛnnɛ obi mo hyɛ a anka ɛdi ho fɛw. Ɛnnɛ yi saa ntaadeɛ no na ɛnnɛ Akristofoɔ mmaa bi hyɛ de ba Onyankopɔn fie. Ɛno na Akristofoɔ mmaa hyɛ de nante wɔ yɛn mmɔnten so. Ɛnna mmarima bebree na ɛrebɔ adwaman wɔ yɛn akoma mu. Adɛn ntira? Ɛnam ahosiesie a ɛma a ɛnnɛyi ɛwɔ Kristo mu ne wɔn a ɛwɔ wiase siesie wɔn ho nti. Mɛma wo werɛ mfi sɛ Onyankopɔn Asɛm no ka yɛn sɛ, Sɛ ɔbarima hu ɔbaa na ne kɔn dɔ no pa a, na wafa no wɔ n'akoma mu dada. Enti ɛkyerɛ wo sɛ, sɛ wosiesie wo ho ɔkwan bi so na barima hu na saa akɔnnɔ no asɔre wɔ n'akoma mu a, woama no ayɛ bɔne. Na wo hu ɔpono no a wogyina ano no, o ɛde koguo na ɛde ba yɛn afa. Wo nuanom a wotie me ɛnnɛ, ebia wo nuabaa, wɔn nso wɔn ani abere obi so denneennen, sɛ ebia sɔfo bi, asɔre ni aniwu bi na ɛma asafo no nkɔ so. Ba meka wo sɛ, saa ntaadeɛ no a wohyɛ no, ɛyɛ ataadeɛ a ɛyɛ the garment of the world, sɛdeɛ Achan kɔfaa ataadeɛ a na ɛyɛ a ananafoɔ deɛ na Onyankopɔn bo fuu no no, na ɛnam so na ɔman Israel yɛ den kokoam. Mekae wo sɛ, ɛnnɛ wo nso, ɛnam w'ahosiesie mu nti, ɛdii fi aba abɛka Onyankopɔn asafo no ho, na ama wo ɛko a yɛnyɛ ɛko na yɛde atia immorality in the church and in the world no. Nnoɔma ahodoɔ bi a ɛnyɛ a ɛwɔ wiase na ɛwɔ asafo no mu no, ɛnɛ saa ɔko no yɛdi nkukuo. Enti ɛnnɛ wodan w'ani a, sɛ Kristofoɔ redi nkukuo wɔ yɛko a yɛko atia bɔne, na nnebɔne redi yɛn so sɛ asafo, sɛ nnebɔne redi yɛn so sɛ Kristofoɔ, ɔko a yɛbɔ de atia immorality, nnoɔma ahodoɔ bi a ɛnyɛ sɛ wode nnipa a Onyankopɔn mmara ahodoɔ a ɔde asi hɔ no de to hɔnom a, ɛnnɛ saa nnoɔma ne ɔko no yɛn ani aguguo wɔ mu a, ɛna ɛne yɛn kae wɔ sɛ, It is because we love the world and the things in the world. Yɛdɔ ewiase ne nnoɔma a ɛwɔ wiase. Na ɛno na akɔfa saa kurobo kɛseɛ no de abrɛ yɛn sɛ ɛbɛdukɔ. Enti ɔne no ko. Mekae wo sɛ, ɛnnɛ yɛn ko a yɛreko wɔ saa ɔkwan no so no, yɛdi nkoguo, ɛfiri sɛ ɛyɛ yɛn dɔ a yɛdedɔ wiase ne nneɛma a ɛwɔ wiase no, ɛno na akɔfa saa kuguo no de abrɛ yɛn. Na adeɛ a ɛtɔ so mmienu a ɛma ɔman Israel di nkoguo, borɔfo kaseɛ no yɛse overconfidence, ɛne sɛ Israelfoɔ nyaa awerɛhyɛm dodoodo maa ne boro so. wɔ berɛ a na wɔn ne Aifoɔ rekɔ akɔdi saa ɔko no. Wɔ wɔn akoma no wɔdi nkan ako nyinaa no, na ɛyɛ nkonim na Israel de baa fie. Enti wɔ wɔn adwene mu no, wɔhunuu yie sɛ, saa ɔko a wɔne Aifoɔ rekɔko yi deɛ, oo, ɔyɛ ɛbɛyɛ mmerɛ de ama wɔn koraa. Israelfoɔ bɛyɛ nya awerɛhyɛmu kɛse maa no boroo so. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ, wɔhunuu wɔn ho sɛ wɔyɛ the chosen people of God. Wɔyɛ nkurɔfo a Onyankopɔn ayi wɔn. Wɔwɔ leader kɛseɛ a ɛkyɛ great leader who is a warrior a ɔne Joshua. Wɔwɔ kandifoɔ kɛseɛ a ɔyɛ ɔkofoɔ enti wɔwɔ awerɛhyɛmu sɛ ɛko no bɛdi nkonim. Wɔnya awerɛhyɛmu ma ne bo so ɛfiri sɛ wɔwɔ Yesu Onyankopɔn mmara ne Onyankopɔn apam adaka. Wɔnya awerɛhyɛmu kɛseɛ ɛfiri sɛ wɔhu wɔn ho sɛ ɛyɛ Onyankopɔn na ahyɛ wɔn sɛ wɔnkɔ nkɔfa asase no. Baronnsɛm ne sɛ, ɔko no baa awiei no, na ɔman no adi nkoguo. Na ansa na ɔko no ba bɛkɔ soɔ no, deɛ ɛkɔɔ so ne sɛ, ɔman no somae tuu nnipa bi sɛ wɔnkɔ Ai asase so na wɔnkɔ nkɔhwɛ na wɔmfa nkratoɔ mmrɛ wɔn. Na wɔde nkratoɔ no baeɛ no, na anka ɛtwa sɛ Israelfoɔ kɔ Onyankopɔn anim wɔ mpaebɔ mu kɔbisa Onyankopɔn so akwankyerɛ. Bae Israelfoɔ annwom saa. Deɛ ɔyɛɛ ne sɛ, wɔn ankasa wɔn nsusuo mu no, wɔn nsusuiɛ mu no, wɔyie sɛ wɔde nnipa bɛyɛ aha mmiɛnsa ne three three hundred kɔ ɔko no mu a wɔbɛdi nkonim. Enti wɔyɛ ɔsa. Baako berɛ a wɔkɔɔ ɔko a ɛdi kan no wɔdii nkoguo no, wɔ ɔko a ɛtɔ so mmienu no, wɔbrɛɛ Onyankopɔn baa mu no, Onyankopɔn asɛm a ɔbɛka kyerɛɛ wɔn ne sɛ, wɔmfa mmarima a wɔdi ako no nyinaa nkɔ saa ɔko no. Enti human direction kyerɛɛ sɛ nnipa three hundred yɛ enough. Divine Direction kyerɛe sɛ All men of war should go. Onyankopɔn nso akwankyerɛ bɛka kyerɛɛ yɛn sɛ nnipa a wɔdi ako wɔ ɔman Israel mu nyinaa na ɛnkɔ saa ɔko no. Enti aha yi yɛhu yiye sɛ, sɛ Israelfo a, bio, sɛ wɔsan nso kɔ Onyankopɔn anim a, anka ɛyɛ ebia Onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ, Moayɛ bɔne, efisɛ ko no a mode Jeriko rekɔkoe no, mo a moafa nneɛma bi a mekaa sɛ momfa, ka Israelfo yɛ wɔn ho adwuro ansa na wɔne Aifo rekɔdi nhyiam no. Baebaefo a nkɔ Onyankopɔn anim wɔ mpaebɔ mu. Wɔde wɔn ho to nneɛma a wɔwɔ ne wɔn ankasa wɔn nimdeɛ so. Ba awieeɛ no, wɔwiee sɛ ɛde nkoguo kɛseɛ na ɛde brɛɛ ɔman Israel. Onua na Hogg tie me, daa no sɛ, Ɛnnɛ, saa mfomsoɔ no ara bi na yɛyɔ sɛ Akristofoɔ. Adeɛ baako a ama Akristofoɔ redi nkoguo wɔ yɛn pon afanan bi, mekyɛ, The Battle for Souls, Ɔko a Yɛko sɛ Yɛde Retwe Akra Aba Onyankopɔn Mu no, mɛma wo werɛ mfi sɛ We Are Agents of Soul Winning. Onyankopɔn de asi hɔ sɛ Ɔfa yɛn so na watwe akra de ama Ne ho. Ba ɛnnɛ, adeɛ baako a ɛma saa ɔko no a yɛko no yɛ di nkoguo ne overconfidence. Awerɛhyɛmu a ɛboro soɔ a yɛwɔ wɔ yɛn mu no, Ɛno na ɛnam so maa Kristofo redi nkoguo wɔ saa ɔko yi mu. Ná yɛrekɔ akɔ akɔyɛ Onyankopɔn adwuma a ɛyɛ asɛmpaka adwuma. Wɔ mpɛn pii no, na anka wɔsan ka gya berɛ a na yɛbɔ mpae ansa na yɛbɛfa yɛn nneɛma sɛ yɛkɔ a yɛakɔ. Baa mpɛn ahodoɔ bebree na ɛnte saa. Yɛ, yɛsɔreeɛ a, yɛyɛɛ adeɛ kakraa bi ara na yɛsi kwan so na yɛkɔ. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ, yɛgye yɛn ho di. Dwuadi a wɔdi no gyina sɛ We have good speakers, Yɛwɔ nkurɔfo a wɔn ano ate a wɔbetumi akasa. Enti ɛnam saa nkurɔfo no nti no, oo, yɛkɔ a yɛkɔ no, yebedi nkonim. Edu nna bi a, adwene kɔ yɛ sɛ We have the right message or the doctrines, Yɛwɔ nsɛm a ɛyɛ nsɛm papa, nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ nkyerɛkyerɛ papa a yebetumi aka ama atɔ asom. Oo, yebetumi adi nkonim. Edu nna bi a, yɛn adwene bɛyɛ dene sɛ We have the best methods, and means for evangelism, ɔkwan ahodoɔ a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ Onyankopɔn adwuma no, oo, yɛwɔ deɛ ɛyɛ papa a ɛnam so a yɛbɛtumi de atwe nnipa a ɛde aba asafo no ho. Ɛnam saa nnoɔma a ɛte sɛ yei, yɛbɛkɔ akɔgu akɔnnɔ, ɛnam sɛ yɛanhwehwɛ Onyankopɔn hɔ ne n'akwankyerɛ nti no, bohu sɛ deɛ nkukuo de abrɛ. Nti ɛduru mmerɛ bi a yɛbɛtumi akɔ ahyehyɛ bidie nyina ara awie na yɛatɛste, ɛberɛ no bɛso sɛ yɛka Onyankopɔn asɛm no pɛ, na yɛn bidie no na agye agu. Ɛduru mmerɛ bi a. Yɛbɛsan ase asi yɛka Onyankopɔn asɛm no prɛko pɛ. Yɛbɛhu ara sɛ nsuo agye agu, na mfidie a yɛde yɛ ma ɛɛ dwumadie no nyinara no, na afei deɛ na ɛtwa sɛ yɛtutu. Ɛduru nnɛ bi nso a, yɛbɛtumi akɔ, yɛbɛyɛ adwumaden bebree, ma yɛnwie no na yɛanya ɔkra mpo biara nkɔɔ ho amma Awurade. Ana ɛduru mpaeɛ ahodoɔ no bi mpo a, yɛn adesua no kɔyɛ akyinnyeɛ kɛkɛ na yɛkɔgye na yɛsan yɛn akyi ba fie. Adɛn ntira? Ɛnam sɛ yɛde yɛn ho ato yɛn ankasa nneɛma bi a yɛwɔ so. Na yɛmfa yɛn ho nto Onyankopɔn so wɔ mpaebɔ kwan so. Na mpaebɔ a enni mu a mekae wɔ sɛ, Onuarafo, yɛbɛyɛ bebree, nanso ketewaa bi na yebenya. Daa mpaebɔ no kɔ The Book of Acts. Ná me ne wo nhwɛ adesua bi wɔ hɔ, na yɛhwɛ sɛ yebetumi asua ade ana. Acts chapter number six, na yɛnhwɛ verse number two to four. Ɔhɔnom kenkan sɛ, Ɔse.

Asɛm a Onyankopɔn ka de kyerɛ wɔn ne sɛ, Ɛberɛ bi bɛduruiɛ na akasakasa baa Hebrifoɔ ne Yewfoɔ mmaa no ntam ɛfa nneɛma ahodoɔ bi a na wɔrekyɛ no ho, na ɛno na ɛnam so na asɛm no ba bɛduruu asomafoɔ no anim. Na asomafoɔ no asɛm a wɔkaeɛ na wɔde kyerɛɛ wɔn ne sɛ, Abusuafoɔ, yɛrentumi nnyae Onyankopɔn asɛmpa ka adwuma no hɔ, anaa asɛm no hɔ, ne yɛbɛsom wɔ apono so. Na mo ara monwe mo mu, na monyi mmarima baason a Honhom Kronkron ahyɛ wɔn ma, na yɛmfa wɔn nsi saa dwumadie no ano, na yɛn deɛ, yɛde yɛn ho bɛma mpaebɔ ne Onyankopɔn asɛm no daa nyinaa. Wo ne dɔkɔ ntie me. Menam saa ɔkwan yi so reka akyerɛ wo sɛ, baabi a ɛyɛɛ me dɛ a wɔkaeɛ wɔ saa nsɛm no mu sɛ, We will give ourselves continually to prayer until the ministry of the world Yɛn deɛ yɛde yɛn ho bɛma mpaebɔ ne Onyankopɔn asɛmpaka anaa Onyankopɔn asɛm no abere nyinaa. Deɛ mepɛ sɛ mema wo wote aseɛ wɔ nsɛm yi mu ne sɛ, ɛ, mpaebɔ ne asɛmpaka, saa nneɛma mmienu yi na ɛnam de bom ho. Sɛ wo nso wobɛka Onyankopɔn asɛm na woayi mpaebɔ afiri mu a, hunu yie sɛ, woantumi nso aba, na aba a ɛbɛsom bo no, ɛyɛ kakraa bi. Ɛnnɛ, awerɛhosɛm ne sɛ, we talk more. But we pray la less, yɛkasa bebree, but mpaeɛ a yɛbɔ no yɛ kakraa bi. Adɛn ntira? Ɛfiri sɛ, atamfo no a yɛne wɔn nya ntɔkwa a yɛne wɔn korɔ no, oo, yɛbu wɔn sɛ Ɔyankopman ni. Na Yesu kaa asɛm bi sɛ, Ɛbɛsi dɛn na onipa akɔ ɔhoɔdenfoɔ fie sɛ ɔrekɔ akɔfa ne nneɛma anaa n'agyapadeɛ, wɔ ɛberɛ a ɔnkyekyere no ansa? Yɛnka ntom yie sɛ, anuanom a wɔwɔ wiase a yɛkoto wɔn no, wɔhyɛ tumi bi ase. Na saa tumi no, ɔkwan a yɛnam so a yɛn yɛ kyekyere wɔn sɛ yɛyɛ Kristofo yi yɛ mpaebɔ. Enti wɔ bere a yɛbɛgyae mpaebɔ ato hɔ na yɛse o yɛde ano bɛkɔ akeka ɛnam sɛ yɛwɔ nkurɔfo a wɔn ano ate, ɛnam sɛ yɛwɔ nkyerɛkyerɛ papa, ɛnam sɛ yɛwɔ akadeɛ ahodoɔ bi nti yɛbɛkɔ no, o yɛbɛkɔ, baaro sɛ no sɛ yɛnkɔ no, bɔ a bere a yɛntumi nnya akra a ɛtwa sa nka bi wɔn ba no mfa wɔn ma da biara da. Ɔsɛmpakani a wotie me, menam saa ɔkwan yi so rebisa wo sɛ, Mpɛrdodo ahe na wode wo ho si hɔ ma mpaebɔ wɔ asɛmpaka dwuma a woyɔ no mu? Ɛnɛ wodan w'ani a, nnipa bebree na ɛnnɛ wɔyɛ adwuma no, mekyerɛ sɛ wɔka asɛmpa no, ma mpaebɔ a etwa sɛ saa bɔ de taa akyire ma adwuma no nya nkɔsoɔ no, yɛato saa nneɛma no ato atwene. Ɛnɛ aberanteɛ, da bi a woayɛ adeɛ sɛ woafa ato wo ho so sɛ wo nso wobɛkyɛ Onyankopɔn asɛm no wɔ social media, mebisa wo sɛ, how many times? Awurade no ayɛ na wode wo ho asi hɔ sɛ wobɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɛmpaka dwumadie a wopɛ sɛ wodie no bɛyɛ nkɔsoɔ. Ɛnna wo werɛ firi ho, ɛfiri sɛ ebia asafo no agyae hɔ. Nti ɛnnɛ, yɛn nso yɛdi akyire nyinaa no, yɛn nso yɛato atwene. Ɛnnɛ, mekae wo sɛ, woba Onyankopɔn asafo no mu a, Na nka kra a yɛretwe firi wiase de wɔn ba asafo no mu a ɛma asafo no nyini wɔ yɛn dodoɔ mu no, ɛnnɛ ɛnkɔ so bio. Ɛnnɛ yɛn growth a mekyerɛ no medical growth a yɛ witness wɔ asafo no mu no, ɛyɛ biological growth. Ɛyɛ awoɔ a yɛne a yɛdii nkan baa asafo no mu dada ne awoɔ no na ɛma asafo no nyini. But sɛ asafo no nkɔ abɔnten na yɛkeka Onyankopɔn asɛm na yɛatwe yɛn kra afiri abɔnten aba no, ɛnde entumi nkɔ so bio. Adɛn ntira? Efisɛ yɛagye yɛn ho adi dodoodo. Ɛbere aso de ama yɛn sɛ ɛnnɛ yɛkae na yɛma yɛn ani ba yɛn ho so sɛ ɛnnɛ yentumi ntwe nnipa mfiri wiase mma Onyankopɔn asafo no mu. Ɛnnɛ yɛn nsɛm a yɛka no ntumi nkɔ sɛdeɛ ɛhia sɛ ɛkorɔ no a, ɛnyɛ sɛ ebia ahoɔden a yɛde reka no ne ho so ate, na mmom mekae wo sɛ tumi a ɛwɔ sɛ ɛkae asɛm no akyi no, Saa tumi no mma, efisɛ yɛde yɛn ho ato yɛn nimdeɛ so, efisɛ yɛde yɛn ho ato yɛn nnipa bi so, na mmom yɛmfa yɛn ho to Onyankopɔn so. Enti mpaebɔ a ɛwɔ sɛ yɛde taa Onyankopɔn Asɛm no akyi no, yegyae saa mpaebɔ no wɔ hɔ, na ɛyɛ ɛnnɛ yɛyɛ nea yɛn ankasa yɛpɛ. Ɛnam saa ɔpɛ yi ɛrekae wo sɛ, sɛ ɛnnɛ wuhu yiye sɛ asɛmpakan no benu wo no, sɛdeɛ na anka kan no yɛyɛɛ adwuma no, na ebia akora adane ba Onyankopɔn nkyɛn, na w'ani. Na hwɛ, wɔn a edii kan kɔ Kristosom mu. Wɔ asɛmpaka adwuma mu no, Kristosom hyɛɛ aseɛ. Hwɛ sɛdeɛ Kristosom kɔɔ so nyiniiɛ mmɔho mmɔho. Wɔannya mpaebɔ mu dabiara da. Ba ɛnnɛ, bu sɛ yɛho sɛ, ahokeka a yɛde bɔ mpaeɛ de agyae asɛmpaka adwumadie akyi no, ɛwɔ henfa? Ɛnni hɔ saa bio. Mpo yɛamfa anteteɛ. Wɔmenam saa ɔkwan yi so rekae wo sɛ, sɛ yɛnhu no yie sɛ yɛn asɛmpaka adwuma mu, ɛnnɛ, aperɛ a wosɛ anka dane ba Onyankopɔn fie no, ɛmma saa. Mekae wɔ sɛ, ɛnneɛ na yɛn na ɛyɛ emu nso. Ɛberɛ adu sɛ Onyankopɔn asafo no mu no, yɛtena ase na individually no yɛyɛ assessment, obiara, mekyerɛ personal assessment as Christians, na afei yɛbisa yɛn ho nsɛmmisa bi. Na wobisa wo ho sɛ, Aso woyɛ nneɛma bi a ɛko tia Onyankopɔn Asɛm no anaa? Wote Onyan aguamammɔ mu wɔ Onyankopɔn asafo no mu anaa? Aso wo werɛ afiri wo ho sɛ mpaebɔ? Ɛnde Onyankopɔn asɛmpaka no na ɛnam na ma akra da no ba wiase ana? Sɛ yeinom rekɔ so wɔ w'abrabɔ mu a, ɛnde na mekae wo sɛ wonhia adwensakyera. Ɛfiri sɛ, sɛ ɛnnɛ wohu no yie sɛ w'asafo a wote mu no mpontuo nnim, sɛ ɛnnɛ wohu no yie sɛ Kristosom ntumi nkɔ n'anim sɛdeɛ ɛtwa sɛ ɛkorɔn no, na ɛyɛ yɛn ankasa yɛn nneɛma ne abrabɔ ahodoɔ bi a yɛbɔ no, ɛno na ɛma Onyankopɔn bo afu yɛn, na ɛno na ɛma Onyankopɔn yi ne nsa firi yɛn so. Ɛno na Onyankopɔn honhom no gya a na asɔ wɔ asafo no mu no de adum no, na yɛahyɛ aseɛ sɛ, wɔ yɛn abrabɔ mu no, yɛbɛtumi atoto yɛn nneɛma yie, na ɛnam so saa ama Onyankopɔn honhom no asan nso ayɛ den wɔ Onyankopɔn asafo mu. Onyankopɔn nhyira wo Sɛ ɛnnɛ woate asɛm yi agu akoma pa mu, na megye medi yie sɛ wo fam deɛ biara renkasa wo yɔ, na ɛbɛboa ma Onyankopɔn asafo no ko a yɛgyina ano no, mekyerɛ Kristofoɔ ko a yɛgyina ano no, yɛatumi adi ne ho no, megye medi yie sɛ wobɛyɔ. Wohia sɛ woyɛ correction a, bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ no ntɛm, ɛfiri sɛ kae wo yie sɛ wɔ Akan ne ɔman Israel wɔ berɛ a ɔko no kɔ awieɛ no, Oo, ɔman no kyakyee Akan na ɛsii no aboɔ akum no, ɔne n'asefoɔ nyinaa. Ɛnna ma menkae wo sɛ asafo no kɔn a yegyina ano no, ɛberɛ bi bɛn bɛkɔ n'awieeɛ, wɔ berɛ a yɛn Wura Yesu Kristo bɛsiane wɔ n'animuonyam mu no. Na sɛ ɛnnɛ menam wo wo so, anaa ɛnam me me so na asafo no di nkogu a, hunu yie sɛ, yɛn nso yɛbɛhyia atemmuo wɔ saa ɔkwan no so. Awurade nhyira wo wɔ saa ɔkwan yi so. Me din de Prince Roberson Anno. Sɛ ɛyɛ Nyankopɔn pɛ a, wɔ next week yɛbɛsan nso ahyia bio, na yɛbɛsan nso afa adesua foforɔ. Awurade asomdwoeɛ nka wo wɔ baabi biara a wowɔ, ɛnnɛ ne daa nyinaa, wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.